Nistqar li dan ir-rapport ma kienx faċli. Mhux biss minħabba segretezza tas-suġġett iżda wkoll minħabba l-protagonisti, it-tfal u l-minuri. Xurilu rajt u smajt stejjer fil-mezzi tax-xandir fejn ġie allegat il-lif Malta Tfal il-maġġor parti tagħhom barranin fl-etajiet teneri ta' 15, 13 jew saħansitra 12 sena qed jiġu mġela mill-familjari tagħhom jiżżewġu irġiel ferm akbar minnhom, forma ta' żwieġ sfurzat. Twissija serja kienet saħansitra saret minn kittib Malti Palestinjan, Walid Naban, meqjus vuċi ewlenija tal-letteratura kontemporanja. Fuq Facebook huwa kien stqar li tfajliet ta' 14 u 15-il sena qed jiżżewġu u qal li ma jistax jemmen kif tifla partikolari diġà xtrat tliet titrabi meta hi stess għadha tifla. Figuri tan-Nazzjonijiet Magħquda juru li kull sena 12 miljun tifla taħt l-età jiġu mġela jersqu għaż-żwieġ. Dan ifisser 28 tifla taħt l-età kull minuta. Din il-pjaga tas-soċjetà kemm il-darba kienet fiċ-ċentru ta' studji varji internazzjonali. Bir-riċerkatriċi Lara Sammut testendi din ir-riċerka f'Malta. Hekk kif poġġejt magħha biex nippruva nifhem aħjar dan il-fenomenu, hija tispjegali li mhux faċli wieħed jirriċerka dawn l-arranġamenti sforzati li jseħħu fis-sottoterran tas-soċjetà.
Iż-żwieġ bikri fej it-tfajla għandha erbatax jew ħmistax-il sena, pereżempju, all right, u l-partner tagħha jew ir-raġel prospettiv tagħha jkun normalment, anke mir-riċerka li sibt li tiġi 'l barra minn Malta, ikun ikbar minnha. Jekk ikun ikbar minnha, hemm forsi ma nafx xi dinamika li tkun komuni qed ngħidu ikbar minna mhux għax tagħmel xi differenza però jkun hemm għoxrin sena għaxar snin differenza. Bħala bħala ammont eżatt ma nistax ngħidlek imma li hu żgur illi l-familja ħabba raġunijiet jew per eżempju finanzjarji jew affarijiet oħrajn jaħsbu illi dik tkun l-aħjar soluzzjoni għal binthom, qed tifhem? Normalment ikunu jew pereżempju jafuh jew ikun xi kuġin li jiġu minnhom. Iffukajt fuq il-komunità tal-MENA, jiġifieri Middle East and Northern Africa, all right, li toqgħod hawn Malta, li qed bħalissa joqogħdu hawn Malta. Tajjeb illi ngħid ukoll illi Tajjeb illi wieħed joħloq awareness għax aħna ngħidu għax l-Għarab. Jingħaqdu ħafna kulturi u tradizzjonijiet taħt umbrella waħda. Dan anke pereżempju jekk ngħidlek Malta tgħidlix il-Maltin, imma pereżempju jekk immur Tas-Sliema u jekk immur il-Baħrija hemm ċertu differenza f'żona daqshekk limitata, f'area daqshekk limitata. Aħseb u ara meta jiena qed inqiegħed taħt umbrella waħda lil dawn il-pajjiżi kollha. Mir-riċerka tiegħek,
Għandek amment minn fejn hija forsi l-aktar komuni li dawn iż-żwiġijiet iseħħu, persuni li ġejjin forsi minn pajjiż jew pajjiż ieħor, reġjun jew reġjun ieħor? Iktar milli pajjiż jew reġjun iktar inkun korretta jekk ngħidlek li nies li komunitajiet li jkunu ġejjin minn żoni rurali. Però dan għaliex? Għaliex huma esposti għal ċertu tip ta' ħajja. qed niftehmu, dawn huma jkunu n-nies illi mdorrijin b'ċertu użanzi tagħhom u mbagħad meta ġaladarba jiġu Malta jħossuhom illi ma jistgħux jidraw. Allura b'dawn it-tradizzjonijiet, ejja nsejħulhom hekk, b'dawn il-fenomeni bħal pereżempju ż-żwieġ bikri, iħossu illi jekk jekk jekk ikomplu jagħmlu dan il-fenomenu, jkomplu jżewġu lil lil uliedhom ta' età żgħira jħossu anke dak is-sense of belonging ma' pajjiżhom. Jiġifieri hija strettament taħt il-lenti kulturali li jagħmluha u ovvjament għax jaqblu magħha u x'hekk. Interessanti wkoll illi ngħidlek illi anke jkun hemm ċertu ġenituri li ġejjin minn dawn iż-żoni li semmejna rurali illi ġaladarba jaslu Malta jaraw perspertiva westernised, tagħna u jgħidu ara dawn ma jżewġuhomx, ara hemm nista' hawn opportunità ta' edukazzjoni, hawn diversi opportunitajiet oħra fejn anke ta' karriera, mhux bilfors nistudja nista' naħdem u xorta navvanza bħala mara fis-soċjetà. Dawn jgħidu m'aħniex ħa nżewġuhom imma mbagħad il-komunità ta' madwarhom jgħidu, bil, bħalma ngħidu aħna l-Maltin, jitkażaw, jgħidu, per eżempju, X u Y mhux ħajżewġu għat-tifla, qishom ittradew, biex inqiegħdha daqsxejn ta' kelma daqsxejn forsi qawwija wkoll, qishom ittradew lil pajjiżhom, liż-żona u lit-tradizzjonijiet minn fejn huma kienu ġejjin. Nistgħu naslu għall-konklużjoni għaliex jiena staqsejt lin-nies mill-komunità, alright, huma l-maġġoranza tagħhom mhux illi jafu lil xi ħadd per se, imma illi semgħu illi ġrat. All right? U normalment il-kelma fil-komunità tġri.
Biex nifhem aħjar ir-rabta bejn dan il-fenomenu u twemmin Musulman, iltqajt mal-President tal-Komunità Ahmadiyyah Jamaat f'Malta, l-Imam Lajk Ahmed Atif, għalkemm huwa jgħidli li personalment qatt ma sema' b'każijiet f'Malta jiċċara illi l-liġi tal-pajjiż dejjem tissupera kollox. Ħafna min-nies qed jorbtu dawn iż-żwiġijiet mal-Iżlam. L-Iżlam, fil-verità, x'jgħid dwar dawn it-tip ta' żwiġijiet? L-Iżlam jemmen li ż-żwieġ huwa xi ħaġa sagru sant, xi ħaġa dwina, rabta dwina bejn żewġ persuni adulti. Dan ifisser li żewġ adulti flimkien jagħżlu biex jgħixu flimkien fiż-żwieġ fil-ħajja tal-familja tagħhom. L-Iżlam ma jgħattix l-età eżatt li meta xi ħadd għandu biex iżewweġ. L-Iżlam jgħid il-gwida ċar, gwidi ċara, ċari li meta it-tfal, it-tfajliet jew anke subin meta jsiru adulti huma jistgħu jżewġu. Dan jaffettwa minħabba ċ-ċirkustanzi ta' madwaru, pereżempju, is-saħħa tal-persuna, l-għarfien, kemm il-persun sar matur, il-pubertà. Dawn l-affarijiet, dawn il-ċirkustanzi qed jagħtuna biex nafu li fejn u meta xi ħadd għandu biex iżewweġ. Jiġifieri ara kif minix nifhem sew, jekk tfajla ta' erbatax ħmistax mill-eżami li jsir mill-familji jiġi deċiż li hija matura jew inkella li fiżikament hija bħalli kieku tfajla ta' 20 sena tista' tersaq għaż-żwieġ.
Jekk hija adulta ta' ħmistax-il sena, ta' sittax-il sena, ta' sebgħatax-il sena, iva, hi tista' imma il-kunsens tat-tfajla huwa importanti. L-Iżlam ma jemminx fiż-żwieġ sfurzati. Il-ġenituri m'għandhomx dritt biex jagħmlu sfurzar fuq it-tfal tagħhom jew it-tfajliet tagħhom biex iżewġu lil xi ħadd. Imma jekk it-tifla hija matura biżżejjed u tifhem x'inhu r-responsabbiltà taż-żwieġ u tagħti l-kunsess tagħha, fil-età ta' 14, 15, 16 il-sena tista' iżżewweġ imma bil-kunsess tagħha. Jien rrid hawn nenfasizza wkoll li jekk imma jekk il-liġi tal-pajjiż jiddeċidi b'mod ieħor, allura għal kull persuna ta' kwalunkwe reliġjon, ta' kwalunkwe kultura jew traduzzjoni li persuna għandha huwa importanti li jobdu l-liġi tal-pajjiż. Inti personalment smajt f'każijiet ta' dan it-tip lil hinn mill-gazzetti f'komunitajiet oħrajn f'Malta? Le, jien ma smejt qatt li hekk jekk jeżistu xi każijiet, le. Imma fil-kulturi f'pajjiżi differenti, Iva, hemm jeżistu. Bħala mexxej ta' komunità Musulmana f'Malta, tinkwetak iżda li tisiru dawn iż-żwiġijiet? Jien naf jien naf li għandna biex nifhmu xi drabi ħafna nies dan mhuwiex ma ma jsirux minħabba r-reliġjon imma kultura. Xi drabi jien mill-Pakistan fejn noqgħod jien kont noqogħdu aħna fi dik il-parti anke l-Hindu Anke n-nies li jħaddnu reliġjoni stranija jżewġu t-tfajliet tagħhom fl-età żgħira.
Madanakollu, attivisti bħal Lara Dimitrijeviċ ilhom snin jitkellmu fuq dan kollu. Fil-Kapitali, hija spjegatli kif qed jirċievu rapporti minn edukaturi li f'salt jinnutaw li tfal mill-klassi għosfru wara xi ġita. Jinfurmawni li filli jkollhom tfajla ġol-klassi ta' tnax-il sena, tletax-il sena u filli f'daqqa waħda di tfajla tisparixxi. Hemm minnhom li jiġu lura u hemm minnhom li addirittura jgħidu isma' x'jiena ħaduni lura fit-tali pajjiż u żżewwiġt xil-kuġin għas-saħħa tal-argument. Jiġifieri hija xi ħaġa li ilha tiġri. X'inhi l-argumentazzjoni li ssir minn ċertu bnadi għal tibdil fil-liġi li tħares iż-żwieġ f'Malta? Mela, aħna ż-żwieġ biex jiġi rikonoxxut Malta jrid ikun żwieġ li jsir jew b'mod ċivili, jiġifieri jew inkella jkun star żwieġ f'pajjiż ieħor però again li huwa rikonoxxut bil-liġi tagħhom, però hemm żwieġijiet oħra li jsiru, pereżempju għandek iż-żwieġ li jsir ai termini tax-xarija, tal-liġi tax-xarija, jew f'ċertu pajjiżi oħra fejn koppja tagħżel illi ħa tiżżewweġ skont it-tradizzjoni tagħhom, li mhuwiex neċċessarjament żwieġ ċivili fil-pajjiż tagħhom imma wkoll huwa rikonoxxut. U hawnhekk tqumlek din l-issue. Għaliex dawn il-persuni fl-aħħar mill-aħħar qegħdin jaraw ruħhom bħala miżżewġin. Però aħna m'aħniex qegħdin nirrikonoxxu l-mod ta' huma kif huma żżewġu. Allura l-issue tqum hawnhekk, jekk għandi jiena minuri li ttieħdet barra mill-pajjiż u ġiet, jiena ngħid, sfurzata fiż-żwieġ. Però, ai termini tal-liġi ta' dak il-pajjiż, tifla tista' tiżżewweġ għax għandha, għas-saħħa tal-argument, tnax, tlettax-il sena, però u żżewġet ukoll, bir-ritmu Sunman. Allura, meta tiġi lura Malta, hi mhix qed tiġi rikonoxxuta li hi miżżewġa, għalkemm għadha minuri. Jiena xorta ngħid illi dak huwa l-forced marriage, dak huwa ċ-child marriage, u hawnhekk fejn naħseb illi għandna bżonn nagħmlu dan it-tibdil. Mela ġaladarba l-awtoritajiet għandhom għall-inqas jkun hemm iktar protokoll u iktar sistema strutturata biex kif appena edukatur jew xi ħadd fil-komunità jew hu min hu, okay, isir jaf li hemm din l-intenzjoni li persuna minuri se tittieħed barra biex tiġi miżżewġa, anki jekk hux mhux biex liġ li aħna nirrikonoxxu, li hemmhekk jiġu informati l-pulizija u l-pulizija tibda bl-investigazzjoni tagħha. Jiġifieri attwalment jekk persuna ħa jkollha l-ħsieb li t-tifla tiegħu, pereżempju, joħodha barra minn xtutna sabiex isir żwieġ sfurzat, huwa reat. Jiena nikkondendi li dak huwa reat. Hemm min ġieli jqajjimlek l-argument imma iż-żwieġ kif se jsir? Nirrikonoxxuh aħna, u rajja ngħidu hawnhekk, qed nitkellmu fuq minuri. Issa hi kif inhi, forsi forsi eventwalment xorta ħa jiġu miżżewġa bil-rit ċivil ċivilment fil-pajjiż tagħhom. Hi x'inhi l-intenzjoni hemm hi. Għandna minuri, diġà qatt ma jista' jkollok il-kunsens għax hija minuri. Anki aħna ngħidu li l-kunsens jista' jingħata biss tal-età ta' tmintax-il sena meta l-persuna tkun adulta jew bl-età ta' sittax-il sena jekk il-persuna jingħataw il-kunsens il mill-ġenituri, ok? Imma persuna ta' tnax, tlettax-il sena u ġieli jkunu iżgħar qatt ma jista' jkun li ħa jkun hemm kunsens u aħna għandna l-obbligu versu dawn il-minuri biex nipproteġuhom minkejja li forsi anki kulturalment hija xi ħaġa aċċettata.
Ir-riċerka tagħna waslitna biex niltaqgħu ma' persuna illi ftit ta' snilu irrolokat f'Malta u li aċċettat b'mod anonimu tispjega x'jiġri f'dawn ir-riti illegali. Bħal li kisir jekk għandi 50 sena trabbejt għal li nżewġ eh, bnieti jew ħuti bil-fors.

ma jirriflettux il-komunità Musulmana f'Malta, iżda persentaġġ verament żgħir. Dak li titkellem fuqu qed isir hawn Malta u hemm komunità partikolari hawn Malta, komunità żgħira ħafna fil-komunità Musulmana, ġejjin b'dawk it-tradizzjonijiet u dawk il-kulturi, ħafna minnu ma jafux li l-liġi xtajtu ma tajċ illum il-ġurnata talmu għax kellhom xertu esperjenzi u xertu każijiet. Bħala Musulman, taqbel ma' dan l-awranġamenti? Ix-Xari'a law tgħidlek li dawn huma affarijiet permissible. Trid tara ċ-ċirkustanzi u l-affarijiet kif inhuma fil-Stat fejn toqgħod. Issa, il-mument kif għedtlek, ir-reliġjon Musulmana tikkmandak li tiffolowja l-liġijiet tal-Istat. Il-mument li inti tkun parti minn din is-soċjetà trid timxi mal-liġi, allura l-Iżlam jikkmanda lili li niffolowja l-liġi. Liġi tgħid le, mela jien ħa ngħid le. Ma tfissirx li għadni xi ħadd jew għadni ma naċċettax jew ma ngħidx li ma naqbilx ma' ħa ngħidulhom il-liċenzji jew il-permessi li qegħdin fl-iżdan fuq l-affarijiet, iżda l-liġi tibqa' hi sovrana għar-raġuni li l-konsegwenzi ħafna drabi jkunu koroh, waħda minnhom li huma kull min jikkonsma r-relazzjoni kompluta ta' żwieġ ma' minor hemm il-ħabs. Mela immaġina bniedem kkonsma żwieġ għax ma kienx jaf Illum il-ġurnata għandu tifel jew tifla, għad jispiċċa l-qrati, jispiċċa l-ħabs, mela l-familja, l-breadwinner tagħha li hu r-raġel, għal argument, jekk il-mara speċjalment ma taħdimx, għad jispiċċa l-ħabs, u l-familja m'għandhix min imantniha, mela might as well, precaution better than cure. Mela mill-bidu nilqgħu dik il-ħaġa u hemmhekk aħna kien ir-rol tagħna dejjem fil-komunità nippruvaw through different ħa ngħidu hekk, b'mezzi differenti li nuedukaw in-nies, nispjegawlhom, ngħidulhom, nfehmuhom. Hawn min jiċċetta u jifhem u din il-maġġuranza nista' niggarantilek jien mill-esperjenza tiegħi fil-komunità. Min-naħa l-oħra, in-nies li huma ma jiċċettawx jibqa' jagħmlu ta' rashom hekk huma Minorità żgħira ħafna u fl-istess ħin huma nies trid tedukahom, trid tinformahom għax ħafna minnhom ma kinux jafu. Dawn l-affarijiet naħseb hemm bżonn li jiġu indirizzati b'mod eh, responsabbli minn kulħadd, ġifieri kemm min-nies li huma tal-awtoritajiet biex ikunu jafu ċ-ċirkustanzi u fl-istess ħin min-nies tal-komunità li jkunu parti minn ħanejdu hekk qed jgħinu għax ħafna minna huma volontira fis-soċjetà f'dal affarijiet Kif jista' jwasslu l-messaġġ? Iridu jkollhom l-istrumenti dejjem. Dan il-kunċett huwa ta' sfida kbira għall-Fondazzjoni għas-Servizz tal-Ħarsien Soċjali. Fil-fatt id-Direttur fid-Direttorat għall-Ħarsien tat-Tfal, Steve Libreri, spjegali każ riċenti fejn l-għarusa inbiegħet għal madwar 5,000 ewro. Li sibna mill-assessments il-liġi li għamilna hija li kulturalment jeżistu familji li qegħdin iwiegħdu lit-tfal tagħhom għaż-żwieġ. Li allavolja ż-żwieġ ma seħħx, iż-żwieġ veru u proprju ma seħħx, però jkollok tfajla, erbatax, ħmistax-il sena, li jkun qed jkun saret tranżizzjoni uffiċjali bejn il-familjari u tkun saret dik li ngħidulha l-promise of wedding. Jiffirmaw karta, ġifieri?
Jiffirmaw karta, f'ċertu sitwazzjonijiet ikun hemm saħansitra ħlas ta' flus. u kollox ikun uffiċjali. Kemm ikun dal-ħlas?
Ara, l-aħħar każ li naf li studjajna din kienet 5,000 pressoppoco euros fejn il-familja tar-raġel ħallset lill-familja tat-tfajla li kienet ser tiżżewweġ. It-tfajla li kienet ser tiżżewweġ ovvjament ma kinitx ta' età li tista' tiżżewweġ, però prattikament il-wegħda saret illi meta t-tfajla tkun tista' tiżżewweġ, ħa tiżżewweġ lil dal-persuna. Hawn ħafna nies illi huma mdorrijin, huma huma immersi f'dil-kultura illi jiżżewġu b'arranġament familjari. U ma tkunx l-ewwel darba fejn nagħmlu assessment u nsibu illi żgħażagħ ikunu konxi ħafna bil-wegħda li saret mill-familjari tagħhom u bħal xejn ma ngħidlikx li jaċċettaw jkunu okej. Allura aħna bħala Stat imbagħad fejn fejn ħa naqtgħu l-lajn ta' x'inhu abbuż jew le? Allura aħna isu l-iktar ħaġa ovvja li tiġina awtomatika hija li nippruvaw neżaminaw il-mod kif qegħdin jgħixu l-ħajja tagħhom illum dawn it-tfal. Tajjeb? U allura meta inti għandek pereżempju sitwazzjoni fejn Għandek tfajla, erbatax, ħmistax-il sena, u qiegħda mwiegħda għal dan ir-raġel illi għandu 25, 26 sena, tajjeb, mhumiex uffiċjalment miżżewġin, allura teknikament ma tista' ma tantx għandek fejn iddur fuqha, però qed ikun hemm l-att sesswali. Allura aħna mbagħad nkunu nistgħu nistrieħu, nkunu nistgħu nużaw charges differenti tajjeb li għandhom x'jaqsmu ma' reati l-kriminali biex inkunu nistgħu nipproteġu lil dawn il-minors.
Madanakollu quddiem il-Qrati huwa jispjegali li huwa ferm diffiċli biex tipprova dan kollu.
Teknikament, biex dan ir-reat isir, irid ikun hemm żwieġ uffiċjali, formali, li jkun insinwat. Allura, teknikament, fil-verità huwa diffiċli ħafna biex inti taqbad lil xi ħadd fuq reat kriminali minħabba minħabba din l-issue. Li inti prattikament jekk inti l-insinwa ma rreġistratlekx iż-żwieġ, mela allura inti teknikament m'intix uffiċjalment miżżewweġ. Tgħid li mhux frekwenti, però mhux frekwenti taħseb? Inti għaliex ma jidħlux daqstant jew għaliex inkella s-segretezza tal-komunità u l-fatt li dan huwa proprju att illegali tnaffar milli ovvjament ċertu nies jirrapportaw? Jiena naħseb, jiena bħala professjonist, tajjeb, nistrieħ ħafna fuq ir-riċerka u mhux biss fuq l-esperjenza. Biss biss jekk nieħdu x-xena lokali hawn Malta, qabel mal qabel ma daħlet il-liġi ċ-Chapter 602 tal tal-liġijiet ta' Malta u qabel ma daħlet il-klawżola fejn il-professjonisti kellhom bil-fors jirrapportaw, iċ-child protection kien jirċievi nofs ir-rapporti li qed jirċievi llum. Allura dik tindikalek illi fil-pajjiż għandna dik id-diffikultà li ngħidulha under-reporting. It-triq 'il quddiem. Hemm bżonn forsi aktar għarfien, hemm bżonn forsi ta' aktar liġijiet li jkunu aktar ħorox, hemm bżonn aktar kampanja edukattiva. X'inhi t-triq 'l quddiem f'dan ir-rigward? Jien żgur għax-xenografija tiegħi, żgur li t-triq 'l quddiem hija li nkomplu nistudjaw aktar fuq l-elementi multikulturali, li jeżistu fil-pajjiż tagħna. Aħna hawnhekk m'aħniex qegħdin nitkellmu sempliċiment taf kif bejn Malti, Għawdxi, Malti u Ingliż. Jeżist, hawn varjetà u hawn diversità qawwija fil-pajjiż u huwa importanti ħafna illi d-Direttorat ikun konxju, aware ta' dan, ta' dawn id-differenzi. Il-għaliex aħna rridu illi nkunu sensittivi għall-kulturi wkoll. Jiġifieri aħna l-way forward tagħna hija li ħa nibqgħu nipperfazzjonaw dan ir-radar li qiegħed jeżisti hemmhekk biex jippikkja l-kuntesti u ċ-ċirkostanzi abbużivi tat-tfal ħalli nkunu kapaċi jkollna radar tajjeb, kalibrat tajjeb, illi fejn hemm abbuż u fejn hemm tbatija jaqbadha, U fejn hemm affarijiet li huma diverġenzi kulturali, ikun jista' jagħmel id-distenzjoni. Għaliex aħna m'aħniex qegħdin hawnhekk biex nippersegwitaw lil ħadd. Anzi, aħna għandna spirtu soċjali, aħna għandna spirtu fejn naċċettaw lil kulħadd, nixtiequ nkunu ta' strument għall-għajnuna għal kulħadd, però fil-prinċipju u anki fl-azzjoni aħna qegħdin hemmhekk għat-tfal.

Television Malta jirringrazzja lil, Mediterranean Insurance Brokers, Malta,